Manahoana daholo nareo? Androany aho misy hafatra kely indray ho anareo satria ohatry ny efa elaela zay tsy nanome ny hafatra. Omeko ny hafatra, omeko ny hafatra. Dia ny resaka androany an, resaka fihevohana kinempotsy. Ao koa ny ravintsara, ny aolia. Ho an'izay tsy niaraka hoe inona izany resaka fiavoana kinimpotso izany dia jereo ilay resaka hoe Titanic ao any amin'ny vidéo any alohaloha any. Ah! Resaka fandrindram-piterahana no tena marina e. Dia mety hiteny nareo hoe mba ohatry ny hafahafa koa izany ankizy ny andeha hiresaka fandrindram-piterahana sy ny sisa izany. Teo za hoe shy tsy maninona fa aleo anaovan'ny ankizy anazy rehefa tsy mahay ny olondehibe. Sady zangy ankizy valo amby roapolo taona e. Ka le resaka zany de zao, amzao resaka hoe covid dix neuf sy ny hoe mihiboka ao antrano sy ny sisa zao an, de lasa mitombo kokoa ny resaka hoe fiavohana kininim-potsy ao antrano. Terahao tsy mampiasa fandrindrana fiterahana dia afaka sivy volana na latsak'izay izany dia miteraka daholo indray nefa mety hoe tsy te hiteraka akory na mety hoe tsy fotoana niterahana dia mila mampiasa fandrindram-piterahana. Ho fisorohana ny vohoka aloha loatra na ny vohoka tara loatra satria ireo anankiroa ireo samy mety mahafaty daholo. Raha ohatra hoe kely loatra ianao no miteraka dia mety mahafaty anao sy mahafaty an'ilay zanakao. Dia ohatran'izay koa raha ohatra hoe efa lehibe loatra miteraka dia mety ihany koa misy Fahasarotany an dia mety mahatonga hatrany amin'ny fahafatesana. Anisan'ny loza ateraky ny fiterahana aloha loatra koa ny aretina antsoina hoe fistule obstetricale na antsoina amin'ny teny gasy fotsiny hoe aretina maman'ny lava satria mety tsy mahatazona pipi intsony ilay vehivavy rehefa avy niteraka Satria izy mbola kely loatra no niteraka. Dia izany no ilana ny fandrindram-piterahana foana. Ankoatra izay moa mazava ho azy ny resaka hoe lasa miteraka be dia be loatra. Na koa hoe misesisesy be loatra hoe vao latsaka ny eo dia efa miditra indray ny eo. Dia ilaina foana ny resaka fandrindram-piterahana, misy be dia be ny resaka fandrindram-piterahana. Dia reny an, maimaimpoana eny amin'ny hopitalim-panjakana sy eny amin'ny toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana izany. Dia mila manantona an'ireny toeram-pitsaboana sy hopitaly sy ny sisa ireny izany nareo raha ohatra hoe vao handeha hanao fandrindram-piterahana. Izany fandrindrana fiterahana izany tsy voatery hoe ho an'ny olona manambady sy manana tokantrano fotsiny fa ho an'ny olona rehetra efa manomboka Dia misy karazany be da be hoa ilay izy, tsy misy hoe mampiasa fimailo fotsiny ohatra dia vita sady miaro amin'ny aretina azo amin'ny firaisana ara-nofo an, dia misy ohatran'ny hoe mitsindrona na mihinana pilina na Mampiasa stérile na DIU. Misy karazany be da be e. Dia ny fandrindram-piterahana koa tsy voatery hoe ho an'ny vehivavy irery fa misy koa ho an'ny lehilahy. Mazava ho azy moa misy ny hoe antimailo na préservatif an. Dia misy ihany koa rehefa ohatra hoe tena tapa-kevitra izany ny lehilahy hoe tsy hiteraka intsony Dia misy ny atao hoe vasectomie, dia tsy miteraka tsony. Dia amin'izao fotoana mivalana aretina izao moa misy misy hoe tsy te hivoaka ny trano loatra satria matahotra an'ilay covid dix neuf. Dia mila manangona be dia be an'ilay fomba fandrindrana ny fiterahana amin'izay an, misy foana ao an-trano dia dia amin'izay tsy tsy misy hoe oay tsisy tampoka nefa ny an! Tezay raha misy fandaniana manatona foana tobim-pahasalamana. Samy mitandrina ny vohoka tsy riana daholo e! Na ny mahantra na ny mpanankarena e! Tena izay kosa aloha vao tena hoe na ny mahantra na ny mpanankarena e! Satria na mahantra na mpanankarena dia samy mety ho voan'ny vohoka tsy riana daholo rehefa tsy miaro tena sy rehefa tsy mampiasa fomba fandrindram-piterahana. Izay. Dia mbola ho avy eo bebe hetivisa amin'ny manaraka hiresaka an'izany aminareo.